Khawvel indopui pakhatna chu kum sangkhat zakua sawm pali ah khan tanin kum sangkhat zakua sawm pariat khan a tawp a. He indopui hian nasat takin khawvel ram hrang hrang a sawp chau hle tih pawh kan hreawm e. A hun lai khan he indona hi khawvelin indona a hriat tawh ah chuan a la rapthlak ber hial awm e. Indopui pakhatna ah khan sipai million kua vel in an thih phah a, sipai ni ve lem lo civilian million sawm pathum zet in an nunna hlut tak an chan phah bawk a ni. Hei mai hi a la ni lo a, he indona vang hian kum sangha chu kua sawm pariat khan hripui, influenza pandemic an tih chuan khawvel pum mihring million za chuang mah nunna a suat ve leh ta bawk a ni. Mihring nunna tam tak chan a nih bak ah a dam chhuak te tan pawh kum tam tak chhung chu thil tih a harsat phah hle a nih kha. Indopui pakhat na zo a, Hrupui pawhin kian lam a pan a, khawvel pawh pangai takin a kal chho ve leh ta a ni. Hetia pangai taka khawvel a kal chho mek lai leh hmalam pana changkanna hrang hrang nena hun a hman chho mek lai hian September ni khat, kum sangha zakua sawmthum pakua khan Germany chuan Poland a run ta thut mai a, He chanchin an hriat rual hian France leh United Kingdom te chuan Germany laka indawn puang zui ve nghal a, khawvel indopui pahnihna chu ṭannin a awm leh ta a ni. Ram hrang hrang a kang kai zel a, a tira he indona tel ve lem lo te pawh loh theih lohna vangin an tel ve lo ngai ta zel a, a tira tel lo zingah hian usa pawh a tel a ni. Usa pawh he indona tel tum a ni lem lo va, mahse kum sang kha zakua sawmli pakhat a Japan in a rin loh lai tak mai a, an ram a beih tak thut avangin US pawh hi loh theih lo in he Indopuia ah hian a tel phah ta a ni. Japan lakah Indo a puang ve ta nghal bawk a, Indopui pakhatna aia rapthlak indona chu khawvel in a hmachhawn leh ta a ni. He Indopui pahnihna hian nghawng a nei lian hle mai a, mihring nunna chan ta pawh million sawmruk vel nia ngaih an ni a. He ai hian thi zat hian tam fe a rinawm thung a ni. A chhan chu indona hmuna thi zawng zawng hi record fel taka siam theih a ni lo a, ruang an hmuh chhuah tak loh hi thahnem tak a nawm dawn tih a chiang viau awm e. An chhinchhiah theih chinah Indopui pahnihna avanga nunna chan ta te hi sipai million sawmhnih vel an ni a, Civilian nunna chuan ta kha million sawmli bawr vel an ni thung a ni. Awle Indopui chanchin hrim hrim hi chu kan lut thuk lutuk dawn lo a, a tlangpui tak tak khan an sawi hmasa ni ta se, kan han sawi nachhan pawh tuna kan video siam chhan berte hi heng hunlai vela mite an ni avang leh He Indopui pahnihna hun lai hre chiang em em tu te an nih vang a ni. Kan sawi tak ang khan usa pawh Japan avangin he Indopui pahnihnaah hian tel ve tum hauh lo kha a tel phah a, hei vang hian loh theih loin a sipai te chu indo tur a tirh a lo ngai ve ta a ni. Sipai engemaw zat indona hmunah hian a tir a, chung sipai zingah chuan tuna chanchin kan sawi tur ber Sergeant Kathy Robinsa te pawh an tel ve a ni. Kathy Robinsa hi US Army Mobile Baking Unit-ah a tel a, Paris khawpui aṭanga Hmelza sawmkua hla-ah an dah a ni. Indona hmun a kal a nih vang hian dam a haw leh pawh a inbeisei lo hle a, heti rual hian a rilru chhungril ber airawh dam taka an ram a haw a, a chhungte hnena hlim taka chen leh chu a duhthusam ber a ni. Mahse tuna awmna hmun atang hi chuan he a duhthusam hi a thleng dik dawn em tih a hre thei si lo a ni. He hmunah hian Robinsa hi Kumsanga Zakua Sawmli pali khan dah a ni a, he hmunah hian a hna ber pakhat chu a sipaipui te ei tur buatsaih sak a ni. Hi vang hian a awmna unit pawh Mobile Baking Unit an ti nghe nghe a ni. Robinson leh a thiante chuan nitin indona hmunah hian an thiante eitur an buatsaih thin a, indona hmun ngang a nih avangin mahni in luma rawngbâwl ang ngawt chu a ni thei lo deuh a ni. Silai mu leng vel tawh palh hlau reng rengin rawngbâwl ngaihchang a tam a, thinthia rawngbâwl an nei ngai lo a ni. Chutia nitina an thiante eitur buaipuia hun an hman lai chuan nikhat chu sipai ho eitur phur motor a rawn thleng a, Robinson leh a thiante chuan motor aṭang chuan a nei turte chuan han hlâng thla a, hetih lai tak hian

Jenny-ni chuan intla hrung takin Robinson hnenah chuan a nei tur siamna buruakte chu lak an phal leh phal loh a rawn zawt a. Robinsa chuan chiang taka Jenny-ni hmel a hmuh chuan chhanna chang reng reng a lo hre lo a ni. Jenny-ni chuan a zawhna pangai bawk chu a han zawt nawn leh ta a, chutah zet chuan Robinsa pawh a harh chhuak zawk a, an thil dil chu a phal thu leh a awm ang ang chu la zo vek tura a phal thuin a lo chhang ve ta a ni. Hemi ni atang hian Robins-a chuan Jenny-ni chu a vei ta ngut ngut mai a, a rilruah tu dang mah an lang tawh lo a ni. Rawng a bo laite chuan a mitthlaah Jenny-ni hling chu a hmu ta mai a, a hmelhmuh leh a chak em em a ni. A tu khua lo vara an hna pangngai thawk a, Robins-a te thian zawn buai map map lai chuan a beisei loh takin, A hmuh chak em em leh a lo vei ruk em em Jenny-ni chu a rawn lang leh ta hlawl mai a. Hemi tum hian Robins-a lawmzia hi a hmel hmutute tan chuan hai rual a ni lo. Hlim takin Jenny-ni chu a lo bia a, enge a rawn kal chhan te zawtin a lo be bawrh bawrh a. Mahse, he mite pahnih hi hnam hrang, tawng hrang hmang an nih avang erawh chuan duhthu samin a inbe hlei thei lo. Jenny-ni chuan a rawn kal chhan chu a sawi thei tawk a ni mai a. A hma nia Robins an rawn dil bawk, a nei tur siamna bu ruak a rawn dil leh a ni. Hemi ni pawh hian Robins-a chuan an nei ang ang chu a lo pe fai leh tam fek a, a tukah pawh lo kal leh a, lo la leh tur chuan a thiam ang chuan a hrilh ta bawk a ni. Hemi ni atang chiah hian Robins-a leh Janine te inkarah chuan inngainatna thuk tak chu a lo piang zui ve ta a ni. Tawng hrang hmangin an duang takin in be thei lo mah se, an chet Zialen hawi her atang chuan an in haw lo tawn hle tih an in hre dun a. Robinsa chuan, Kei hi American ka ni a, ani kha French mi a ni si a, kan duang tawkin kan in be thei lo na chu kan chet danah khan kan in ngaina hle tih kan lantir dun a, kan rilrua awm zawng zawng te sawi chhuak thiam lo mai ila kan chet zia khan kan lantir chiang em em a ni, a ti. Robins-a leh Jenini te pawh an inngaina tulh tulh a, an inkawm tam tulh tulh bawk a, an inkara hmangaihna lo piang pawh chu an chhawm nung zel bawk a ni. Hmelmasi Laimu kara leng an ni nain an thei anga tamin an inkawm dun zel a, an inhmangaihna pawh a thei ang angin an chhawm nung chho dun ta zel a ni. A hnung deuhah phei chuan Robins-a hi Jenny-in tinah a leng ta zeuh zeuh a, a nu leh pa leh unaute paw'n an ngaina der thiam hle a, amah Robins-a tak pawh chu an nuam a ti em em a, a haw rual rual hian len leh theih hun a nghak hlel thin em em a ni. Hlim taka hun an hman dun lai chuan thlathum lai a lo liam dawn ta reng mai a, An inhmangaihna pawh a nasa zual zel bawk a, hlim taka awm dun reng tura an inngaih lai chuan an beisei loh takin thil a kal ta thung si. Robins-a chu a awmna ngaiah a awm rei tawh tiin an hotute chuan hmun danga insawn turin order an rawn chhuah ta mai a. He thu hi Robins-a leh Jenny-ni tan chuan a run thlak em em a, Robins atan lah han zawm loh ngawt theih a ni bik si lo a, thlathum chhung hlim tak leh inthlahlel taka an hun hman chu a lo tawp dawn ta reng mai. Robin chu insawn ni tur chu a lo thleng ta ngei a, he ni hi an tan chuan ni chhinchhiah tlak loh ber te zingah a tel awm e. Inngai tak leh inthlahlel tak chungin mittui nen an inthen a lo tul ta si a ni. Robin chaw pawhin a awmna tur chu a thleng tawh a, mahse Jenny-ni chu a ngai ngawih ngawih a, pu te thu awi lo a tlan boh hial te pawh a chak rum rum awm e. Mahse ram tan tiin an inpe tawh a, chuti mai a tlan boh erawh a tum bik si lo. An pahnih tana thil buaithlak em em mai chu an inbe pawp thei ta lo kha a ni. Chanchin inhriattawn a harsa em em a, indopui lai a nih avangin thil a harsa zual em em bawk a. Chinchang engmah inhretawn lo chuan hun rei tak an awm zui ta a ni. Mahse an rilrua erawh an intheihnghilh tawn lo ve ve a, an inngai em em thung a ni. An inkalsan dawn tum khan Jenini chuan black and white thlalak pakhat Robins-a pe a, chu thlalak chu Robins-a chuan a lunglen hnem tu ber atan a hmang ta a ni. Hun a liam zel a, inbiak pawh thei a ni chuang si lo, indopui hial pawh a lo tawp fel ta a. Robins-a te pawh mahni ram lama haw turin an inpeih fel ta a. A haw hmain Jenini chu vawikhat tal hmuh leh a duh em em a, mahse an mahni thu thu a pengbo thei an ni si lo, a be bawp thei bawk si lo, Rilru kim lo tak leh inthiam lo zet chungin America lam chu a pansan ta a ni. Robbins a liam tak hnu khan Janine pawhin tu dang a ngaihtuah thei bik lo a. A rilruah Robbins a bak a leng bik lo. Mahse inbiak pawh thei a ni lo a, a chanchin lah a hre thei hek lo. A la dam nge hmelma kutah thi ve ta tih pawh a hre thei lo a. Beisei tak si, beisei ngam lutuk si lovin nitin Robbins a hmel hmuh beiseiin a lo thlir ve reng thin a ni. Indopuia zawh hnu pawh khan Jenny hian Robin ca hmel hmuh a la in beisei tlat a, rawn kir reh turah a la ngai tlat bawk a, kum nga chhung zet chu Robin ca hi a lo nghak nghe nghe a ni. Kum nga zet a ral meuh chuan Jenny-ni pawh a bei a dawng ta, Robin ca chu a rawn lel leh dawn tawh lo a nih a ring nghet ve ta a, kum nga zet a nghak tawh bawk a, Amah lo duh der ve tu a lo tawng bawk nen Janini chuan pasal a nei ta nge nge a ni. Robbins-a pawh America a thlen hnu khan Janini nen an inbe pawp thei chuang si lo va, a tan French-a kal ngawt theih a ni bik si lo a, Janini nen chuan innei tur an ni lo a nih ringin nupui a nei ve ta a. A nupui nen hian kum sawm sarih chhung zet hlim takin an innei zui a, vanduai thlak takin fa erawh an nei thei lo thung a ni. Janini nena an chanchin hi a thian tha ber pawh a hrilh ngai lo a, A nupui pawhin a hriatpui bawk hek lo a, hun rei tak chhung chu tum a hriatpui miah loin Robins-a hian a vawng tha tlat a ni. Kum sawm sarih chhung hlim taka an inneih hnuah Robins-a chuan a nupui a sun a, a tawrh pawh a tuar hle mai. Fa an neih loh avangin a mal ta hle bawk a, mahse an ṭhenawm khawvengte an ṭha a, a lungleng lutuk tur erawh an hnem ve thung a ni. Nikhat chuan ṭhenawmnu Linda-i chuan Robins-a nupui boral ta bungrua te rem fel puiin Robins-a te inah chuan a buai hle a. Chutia thil tul apiang a ti fel mawlh mawlh lai chuan nula thlalak pakhat black and white ngata print chu a hmu chhuak ta hlawl mai a ni. Tichuan Robinsa hnenah chuan tu thlalak nge a ni tih a zawt nghal a, Robinsa chuan chu thlalaka hmeichhe chuang chu a lo hrechiang khawp mai. Robinsa chuan, A hming chu Janini a ni a, ka first love a nih kha, tiin a lo chhang a. Hei hi Robinsa'n Janini nena an inkar thu midang a hriattirna hmasa ber chu a lo ni ta a ni. Nupui neiin hmangaih em emin kum sawm sarih chhung zet pawh lo innei mah se, a thinlung chhungrila hmun pakhat chu Janine hian a lo luah ve reng mai a, a hmangaih hmasak ber a nih vang te pawh a ni ngei ang. Robins-a hian Janine hi hmuh leh a chak thin em em a, mahse an dinhmun chu khati kha a nih tak si avangin a beisei ngam tawh lo a ni. Chuti chung chung chuan a dam chhunga vawi khat tal hmuh leh erawh a duh hle thung a, a la dam ve em tih erawh a hre hauh lo thung. An thenawm nuin a thuruk ril ber a hai chhuah tak siah leh a nupui mitmei ven tur a lo awm ta bawk lo nen Robins-a chuan Jenny-ni nena an chanchin chu an thenawm nu chu kim takin a hrilh ta a ni. Mahse amah pawh kum sawmkua leh pariat mi a nih tawh avangin a hmangaih hmasa ber i chu hmuh leh pawh a inbeisei tawh loh thu leh a la dam ve em tih pawh a hriat tawh loh thu thlengin a hrilh ta a ni. An thenawm khawveng ten a chanchin an hriat chuan Robinsa chu Normandy, France ah vawikhat tal chu kal leh thei se an tih pui hle a, mahse han puih vak ngaihna chu an hrehlawm si lo a ni. Chutia kal ngei se tia duhsak taka an awm lai chuan chanchin bu pakhatah hian Indopui pahnihna hun lai sipai te chu Normandy an hruai leh dawn tih a lo chuang a, a rang a rangin Robins-a chu an hrilh nghal a, a ni pawhin a tan hun remchang tak a ni tih hriain a rilrua lo chak ruk em em, mahse beisei ngam tawh si lo a ni zia hriain he hun hlu tak hi bawhpelh a tum hauh lo. An thenawmte hnenah chuan he hun a tel ve thei tura hmalak pui turin a ngen ta a, an thenawmte pawhin an phurpui em em a ni. Hetianga mahni sumseng hauh lo a indona a tel sipai ten an indona hmun tlawh leh thei tura ruahmanna siam sak tu pawl hi Forever Young Senior Veterans an ti a. Indopuia tel sipai tam tak te hian an vanglaia an hun hmanna, ram leh hnam tana an nunna hlutak thapa ral an lo bei tawhna thin te hi tlawh leh an chak thin hle a, an hmelhriat hlui te nen pawh inhmuh an chak thin tih hria in hetiang hian an mahni sumsenga zin ngai hauh lo in he pawl hian hma lo laksak thin a ni. Hetianga veteran ho an zin chhuahpui thin hi a hmingah Trips of Honour tiin an vuah nghe nghe a ni. Robins-a hi a van nei hle mai a, a chhan chu kal tura a hming a pek ve khan hmun ruak pakhat mah lo awm tawh lo va, mahse kal tur zinga pakhat chuan harsatna eng emaw a tawh tak avangin hmun awl pakhat awm leh ta chu a chang ta hlauh a, thlawhna seat pawh a hnung ber a chang nghe nghe a ni. He Pawlten Tripts of Honour an buatsaihna chhan tak chu War Veteran te hian an sipaipui te an hmuh leh theihna remchang leh an indona hmun an tlawh leh theihna remchang siam sak a ni ber a, a bak thil dang tlawh kual a rem lo a, an ngaihzawng hlui te hmu tur phei chuan ruahmanna an siam sak ngai lem lo a ni. Veteran kal tur zawng zawng te chu an mahni hmuh duh te hming an ziahtir thin a, tichuan an kal hmain an mi hmuh duh te chu an la dam leh dam lo te an finfiah sak thin a ni. Robins-a pawh chuan midang ang bawkin a hmuh duhte hming a ziak thla ta a, a hmuh duh hming a ziah thlak zingah hian sipai ni ve lem lo Janine-i hming chu a ziak tel ta a ni. Chutia sipai hming ni ve lem lo a ziak an hmuh chuan a buaipuitute chuan thil theih a nih loh thu leh an kalphung a nih loh thu an hrilh a, mahse chuti chung chung chuan Robins-a chuan Janine-i hming chu a paih phal chuang lo a ni. A buaipuitute tan pawn tih ngaihna dang a vang hle mai a, a hmuh duh a ziak miau si a. Chuvang chuan an war veteran-ina a hmuh duh a ziah chu zawm an ti bawk si a, tichuan an tih ngai hauh loin Janani chu a dam leh dam loh te an chhuisak ta a ni. An hmuh duh zawngte an ziah fel hnu chuan darkar sawmhnih pali an nghak a, chumi hnuah chuan Robins-a thenawmte chuan phone call an dawng ta a. Robins-a hmuh duh tak Janani chu a la dam thu leh tar enkawlna hmuna awm thu an rawn hrilh a ni. Mahse, Robin zairaw engmah an hrilh duh lo thung a, a hmun a thlen hunah hre chawp chauh se a tan a lawmawm zual dawnin an hriat vang a ni. Heti lai hian Jenny Nifa ten Robin sa chungchang an hriat hian a tirah chuan pawm harsa an ti em em a, a chhan chu Jenny-ni hian Robin sa nena an inkar chanchin hi tumah a lo hrilh lo ve tho bawk vang a ni. Mahse, an thlalak hlui te an han hmuh takah chuan Jenny Nifa te pawh chuan Robin sa chu an nu hmuh an remti ve ta a ni. Robbins-a chuan Jenny-ni chu a dam beisei tak si, beisei ngam chiah tawh si lovin Franz chu a pan ve ta a. An tum ram an thlen chuan an thlawhna a anmahni enkawltu nurse pakhat chuan lo ko hrangin Robbins-a hnenah chuan Jenny-ni chu a la dam tih a hrilh ta a. An inhmuh thei dan tur pawh a kim ruah hman fel fel fel thu a hrilh tel bawk a. Hemi tuma Robbins-a lawmzia chu sawifiah thiam a har viau awm e. Robin chawhmel a hmuh chuan nurse pawh chuan insum har a ti hle mai. Robin chate chu an thlenna turah an indah fel a, chumi hnu chuan Janine-i hmu tur chuan nursing home lam an pan ta a ni. Janine-i chu wheelchair ah lo thu bam a, tar tak, vun chuar tak a lo ni ve tawh a ni. Robin cha chuan chu Peter a hmuh rual chuan tunge a nih a hre thei nghal a, Kum sawm sarih chuang hmu tawh lo mahse, a vawikhat hmuhnaah Jenny-ni chu a hre nghal chat thei a ni. Ka mitah chuan hmahna mi ang reng kha a la ni a, a that ngaiin a la that reng a, a mawi ngaiin a la mawi reng a ni, tiin Robins-a chuan a mitah chuan Jenny-ni chu a la pa ngai reng a ni tih a sawi. Kum sawm sarih chuang inhmu tawh lo an ni bawk a, an inhmu leh chu sawi tur an ngah dun hle mai. Robins-a chuan Jenny-in thlalak a kawl chu phawrhin an han en dun vang vang a, a ngaihzual chang apiangah a en thin thute hrilhin a la hmangaih reng thu pawh a hrilh tel bawk a ni. Jenny-ni pawhin hun rei tak a nghah thu leh indopui a zawh hnu khan rawn let leh mai tura ngaih thute hrilhin an hun kal tawh chanchin hrang hrangte an sawi dunin Darkar hnih chuang zet an inkawm a, hemi zan hian zanriah paw'n ei dun nghe nghe a ni. Zanriah neih zawng hnu chuan Robins-a chu a haw lo hun dawn ta a, wheelchair a thu reng thin. Jenny-ni chuan thei leh thei lovin a wheelchair atangin a rawn tho chhuak a, Robins-a chu a chuanna tur kar thlengin a rawn thlah ve bawk a ni. France-ah hian Robin Cheney thum chhung a cham a, a cham chhung hian a thian hlui dangte pawh ngaihsak hman lek lovin Janine nen hian an inkawm a, tum khat phei chu Janine-i fate nen hian an vaiin zan rian kil ho nghe nghe a ni. Silai Mukara an inkawm thinna hmun hrang hrangte pawh an tlawh kual a, Pitar leh Putar mah ni tawh mah se, keirawlin ngaizawng hlim ang maiin an inthlalhel dun a, an hun tawi te neih chu âwm takin an hmang a ni. A hu haw a zin an nih avangin Robins-a te haw hun chu a lo thleng ta mai si a, la in ngaiin la in thlahlel viau mah se a vawi hnih nan an in ṭhen a lo ṭul leh ta si a ni. Hun rei lo te chhungin hun hliumawm tak leh an beisei phak hauh tawh loh an hmang dun chu Robins-a leh Jenny-in pawn nuam an ti em em a, inneia chhungkaw din dun chu an duh ber ni mah se Pathianin chu chuan tan a ruat chak si lo a, an hun hnu hnung lama an han in hmu leh thei hi an lawm dun em em a ni. In ngai tak leh in thlalel tak chungin Robins-a chuan an mahni ram a pansan leh ta a ni.